Namo dzangu munodziziva ndabvisa shangu zvese nena

Ndiani? Ndini Edi.
Ndiri kuno kuseri uya kunoko.
Ah, mamuka seko maita. Yes kani.
Andinofara muri sei? Kudi. Ah, bobo zvimwe. Kona kona ninga kuseni kuno. Ya, ndine nyaya yangu kaye kwa 40. Zvamunongoziva kuti ndinoda 40.

chirega ndichikuudza inini dhiri rapo ndakuchinda kumba kwana fochi handiti mm. ndonomunyengerera i promise mangwana ndinouya negood answer mangwana mangwana masikati unozoka panapa masikati haisi time ika taurai time 12 o'clock 8 12 o'clock please trust me imbonditrust okay ndinokutrustai because ndinoziva kuti imi madhiri munoitabut makasaita madhiri angu by 12 mangwana taura chokwadi ndoifumura yese ndodzoka madhiri angu abhoreka ndini
right mfudu simuronda zvaita zvakanaka mhm. pamazuva manga makaenda kubulawayo paya paya mhm. ed akauya pana paaine nyaya akati anodanana nafochi akataura kuti zvonizvo amai mufundisi vanozviziva akati mai tako vanozviziva zvokuti zvinenge zvinzwisa kuti yese itoa zvodiromba menyu mufundisi chii tiri kumanyatsetwa kumba kwenyu imimi nemhuri yenyu imimi hmm? iyi nyaya inonetsa amene kuti munotiwo kudii nayo ndisati ndapindura
handatsi dzimwe nyaya dzinonetsa kutsanangura zvevana vadiki zviri kuda zvine humbowa hwakakwana handaikwanisa kungotsigira tsigira zvimwe zvinhu zvinozoita kuti mangwana ndizoshaya chekutaura isu chatira kuziva mufundisi ndechekuti imimi maiziva here kuti fochina edward vari kudanana ndakangoona kunge kutungana kwembudzi asi nhangu chiporofita chemweya mutini chakati nechakatozazikisa kudhaya fundisi mune problem one Andizive kuti mweya aiite izvo chaizvo. Apa mukuziva kuti pane hombe dzakatorotwa dzekuti ndakasarona nafuchi ndinofa. Apa moti ndikonenge kutumira kwembudzi vanhu vachidanana muimba yemwari. Apa munhu wacho wadanana nenge kukanzi ndakasamuroora ndinofa. Basa ramwari harizopfuurira mberi. Chii mufundisi muroyi? Pastor.
Sisi.
Fochi auya nemurume waari naye. Zvisava zvoita zvakanaka fochi wacho abva auya. Itai kuti fochi apinde.

Yeah.
Yeah, ini ndini sekuru wafochi mm. ndaweona fochi uyu mama yako ari kupopota zingaite fochi uyu ari kurwara kuti anzi pane hope dzakamborotwa kunzi fochi akasadanana naaposto anorwara kuti kuchechi kwenu zveanoting oil wenyu amunoshandisa nezvimunamato namato izvi saka hafochi amene vana makanzi ndimuziva zvamakamuita zvimunhu asa ndimuzviziva saka fochi uyu ndatoyanaye kutoti mutona kuti mungatoita sei naye Saka zvikureva kuti fochi kuya kuchechi kwedu ndozvikonza tarware. Eh, ndizvozvo.
Dai fochi mwanangu. Unonya kurwadza nei? Miri wese kubva pei pakaendi pekaenda. Aisava nyaya yake miri wangu wese ukungorwadza pana pasiri kurwadza.
Saka imi mati ndimi sekuru wafochi? Eh, ndimi sekuru wafochi.
Saka takukumbirwa kuti monodzo amai vake kuti tatikumbirwa kuti ombosara kwe 3 days.

Hmm. Then mfundisi Murondaka, munopota muchiye muchitibatsira kunamata. Tibatsira tichinamata kuti sisifo chiva chivapore, atizvizivi zvinozoitika. Aiwa, tichaita kuti ivo Mwari vari kudenga vatova ndivo vatinotenda. Dai Mwari vanga vatiitira kuti zvinhu zvedu zvatiri kuchemera kwavari zvive zvine mhinduro. Hmm. Zvaita zvakanaka. Saka mukuti unoka nechokudya, ndikati munhu otora mvura yekumwa. Wena timaita basa.